Mae rhai fatha'n crynu dydi? Dwi'm yn crynu na'm byd, dwi jyst methu siarad. Dwi ddim, na dwi rili ddim, so dwi jyst fel uffernol. Aa! Fedrai'm neud o! Aa! Be' ti isio fi ddeud? Fy enw i 'di Elin Elizabeth a dwi'n arlunydd. Artist. Dwi newydd raddio o Bristol. Mewn cwrs illustration. Dwi wastad 'di bod efo diddordeb mewn celf, mewn rhyw fath o gelf, ers pan o'n i'n ifanc. O'n i'n sylwi bo' fi fatha wastad yn licio'r llyfra 'ma. O'n i'n gweithio, gin i ryw fath o ddyddiadur efo fi bob tro, fatha o'dd 'yn ffrindia fi'n sgwennu yno fo ac o'n i jyst yn adio llynia, adio scribbles ar ei ben o. Ac yn diwedd oedd o rhyw fath o fatha rhyw burn book mewn rhyw ffordd. Tibod, pwy oedden ni'n ffansïo ar y pryd, pwy oedd yn cariadon ni. Oedd o'n newid bob wsos. Ond o'ch chdi'm yn rili sylwi bod o'n gelf ar y pryd, o'ch chdi jyst yn neud o, wedyn o'ch gen ti jyst diddordeb yno fo. Doedd o ddim tan o'n i'n ysgol, hwyrach ysgol uwchradd, mae'n siŵr bod fi heb Pigo fy fyny yn serious. Nes i symud ymlaen i i Bristol ac o'n i'm yn gweld 'yn waith i fatha yn illustration o'dd o fatha ryw gymysg rhwng yn neud y llyfra 'ma a fwy o fine art mewn ryw ffor os tisio fatha i labelu fo. O'n i'n dal i weithio arnyn nw fatha yn y stasis bach a pump 'ma ac odden nw'n mynd llai ag yn llai gin i bob tro. O'n nw fatha jyst roi petha bach chunky diwedd so be' nesh i drio neud odd Trician hyn i fatha gweithio ar sheets mawr a haneru nhw, chwarteru nhw. A wedyn o'ch chi'n agor o allan, ffowldio fo allan, ac oedden nhw fatha darnau mawr. Nes i neud gwaith ar um, Chernobyl, documentary. Nes i neud fatha, nes i droi hwnnw dyn i fatha byw, fatha animations bach, just ar y ffôn i, ffilmio uwch ben fatha sketchbook. Dwi'n meddwl, dwi'n deud pobl wedi studio illustration, maen nhw fatha'n tueddu fe'n dda, o, ti'n so, so di chwipo'n dda am neu llun. A dwi really ddim. Dda, dwi, dwi ddim sketchio i safio mywyd, really. Ond ti'n ti gweithio ar dy mynd fida. Efo illustration heddiw, mae o fwy... Mae nhw'n un narratif, ond mae ma waith hi'n tueddu fod yn fwy o... Ie, yeah, vibe am ni. Dwi'n meddwl yn bwysig, fatha, ffordd ti'n promotio dy hyn. Na, mae website i reit bwysig fi. Dwi'n trio i updateio fo mor aml â be fedra i. Cadw rhyw fath o blog er bod fi'm yn fawr o blogger, dwi'n cyn ar sgwennu. Ie, yeah, gobeithio chi'n sac yn dweud hyn o'n. Be ni'n neud oedd bob cwswer oedd yn dod i fewn, a i syni lluniau. A wedyn mae gen ti rhyw fath o random, oedd hwnna'n cael ei stabio gen i Rhy blin. A wedyn ti'n pigo fyny ar fatha'r petha gwirion ma' nw'n ddeud. Never trust a fat man that still lives with his mother. Great with his hands but drinks too much Stella. Dim fi 'di o rhein, jyst petha t'mod ti'n pigo fyny. Pob artist dwi licio dwi'n... Na'i sbio arnyn nhw'n iawn a i fynd fatha na'i stocio nhw yn iawn. A gweld lle maen nhw arni achos ti ti'n gorau rili i weld pwy 'di client nhw a sut maen nhw'n gweithio. Be swn i'n licio neud hefyd ydi fatha gweithio ar raddfa lot mwy a cael 'nghomisiynu i neud fatha darn o gwaith stryd, fatha celf stryd yym achos fedra i weld o yn rhywle fatha Berlin neu Amsterdam neu yn Ewrop, enwedig. www.elinlisabeth.com